mino tombora patosvika right ndatiziva zvigozhero regai ndisiye zvimwe Iya yati ziva zvigozhero. Number 4B inoti zi. Iva noruzivo yezvaka. With what surrounds you in the environment. What surrounds you. E, mukasazviziva izvi hamuekti. Zvakatikomberedza zvishoma ndezvizvi. Social media haichadzokeri shure. yakatikomberedza but zivai pamunoishandisa. Vana mai vanonoka kunovata vachiona pornography ehe handisi kumboti vazonzwa kudenga saka zivai kuti ndakakomberedzwa ne social media inogona kundikonesa kuvata inogona kundipisisa nhumbi kana kuti aini iputike ndichiona pornography. Takakomberedzwa. Nokuora kwakawanda kuya kwatambonzwawo kunonzi chakanaka, chakaipa, chakaipa, chakanaka, takomberedzwa naizvozvo. Saka mai vakangwara vanozviziva. Takakomberedzwa namagadgets akatikomberedza. Haachadzokeri sure. But mai vakangwara vanoziva kuti I cannot entertain a child zuva rese negadget. Mwana uyu unoshaiwa ma social skills nokuti imi mune gadget hanzi haambonetsi ndongomupa chifoni kaku chitablet achiona zvinhu zvake muswere. Mwana unoda kungotamba bhora navanhu agodzidzira ku mixer navanhu. Kana tikasadero mwana uya ndiye unoita ini, iyeni, neni, me, myself and I. Zvabva pakuti maBudgets haasi kutibatsira. Saka maBudgets ndomamwe akatikomberedza. Takakomberedzwa nechikafu chinouraya. Munozviziva vana mai? Isu tinopa vana vedu chikafu chinohafura upenyu hwavo. Vamwe tinozviita tisingazivi asi zvizivei. Mangwanani amwe namamwe ndakafambira kushanyira imwe hama Mangwanani wakamuka achigadzirira vana lunch box zvikanzi ndakupedza ini ndikati wavapiko zvikanzi manyojuzi masekei manyojusi anonyo anorerusa upenyu asi zvokwadi muri kuhapfura upenyu hwavana mangwana manyojusi mangwana manyojusi mangwana manyojusi Ahh manyodzisi chikafu chiya chinongodirwa mvura inopisa mwana otodya. Hachina kunakira vana. Chiya chikafu vasikana vechidoko ndoziva chinorerusa upenyu. Muri kuhafura upenyu hwavana mbichana mbichana. Saka zvizivei kuti muri kuhafura upenyu hwevana. Ende reason ndeyekuti pamwe mune usimbe hwekubika. Husimbe hunovuraya vana. Saka takagamuchidzwa chikafu chinogona kuuraya vana vedu. Isarudzo yedu kuti tivone zvakatikomberedza. Takakomberedzwa nehomosexuality. Munozviziva here kuti yava pakati pedu, murume nomurume, mukadzi nomukadzi. Hatisi kutaura zvinhu zvokudenga. Tinotoziva vanhu vanoti vane vana vanotova magay, vanotova malesbians, vanotova murume nomurume. Makambochifunga here wenyu mwana achikuudza kuti mama Ndoda kuradzai munhu wangu asi munhu wake ari Giribheti iye ari Robhati. Hazvizi kure uye vana vedu kuzvikoro. Ndaitaura noumwe mwana wedu ari kuSouth Africa. Umwe wavana vakauya achiti chikoro chimwe vana vainzi we have four type of families. Muchaona kuti vamwe venyu vanototi vacharohwa nehana. Asi hazvisa ndozviriko saka ndiri kuti mai vakamuka muka zivai zvakakukomberedzai kuti mwana kuchikoro unonzi we four types of kwai tine mhando dzemhuri ina dzinoti baba nababa nomwana a baba nababa nomwana muri kudzinzwa mai namai nomwana mai voga nomwana baba namai nomwana imhando dzemhuri Saka mwana unototi kune mhando idzodzo ndozvakakomberedza vana vedu chero mukati wangu kwete apana zvamataura nokuti mhuri dzakadero dzavako dzokuti zvokuti kwaMuzokomba havako dzangova nhema dzatoitoudzana saka ndiri kuti amai mukai muzive zvakakukomberedzai. Kuti izvozvo zviriko chazotaura kuti no zvotodini. Takomberedzwa nokushama kwakawanda. Patinofamba tose pose mutown hamuoni vana vakapfeka. Asi pano tikati ngatitaurirane pornography yakanaka here? Ndanzwa somati kwete. Ndizvo here? Ko zvino imi sei muremoving pornography? Ndiri kutaura pamusoro penyu. Handisi kutaura pamusoro pavana. Ndiri kutaura kuti we have moving pornography in town inoreva madzimai kuwadzana. Iyesu. Makambozvibvunza here sei kuma Olympic games varume vane vana mashorts akasvika kumabvi vakadzi hazvirondedzereki. Hazvizvo here? Sei vachiita moving pornography vabva kumba kuna mai Kuwadzana ndozviziva hangu kuti munoti vana vacho havachanzwi asi munoziva here kuti zvimwe it's because isu pachedu zvunhu zvatisina kumbofunga pamusoro pazvo. Kuti sei pachi advertisewa mota pachiiswa mukadzi wakashama. Makambozvionawo mota iri ku advertisewa asi mukadzi wakamirapo wakashama. Zvine ukama hwei? Nemota. Huyai tizive zvakatikomberedza. Kushama kwawanda. Moziva chero pamuchato imwi ana Mbuya ndogara ndakabvunza hangu ndichiti haa vana mai mufundisi vati tinovapa basa. Unoziva musi wekupfeka vopfekedza voona mwana gown rake mazamu ose ari pazhe. Kana vakazoti iri gown iri haa handikupfekedzi vanofamba mbiri. Chimufundisi chacho chakauya, chimukadzi chake chakakonesa mwana wangu kuchata. Zvino maida kuti mwana aita zvakanaka zve, konzi baba razara vhu. Mai mufundisi vakangoti mwana wangu wakashama. Mai vacho vanotsamwa kuita gomo. Asi chokwadi chiripo ndechekuti mwana wangu akashama. Ko, ko, toti kudiiko? To, mu, mupaita murairo here? Musi womuchato, mazamu anoenderei pazhe, mhai? Haa imi kani, musati kwai vana havadi, Mwana wamakabereka musi wemuchato ngaapfeke vanamai musi wemuchato ngaapfeke unoshama imi mai Ndepi haa ini ndinawo vana vakachata vaviri haa imi unotaura naye ka mwana wamaka mwana unonzwa mai vasikana musi wemuchato garai pasi mwanangu wandiitira chinhu chinokosha madzimai tauraivo nemwana wangu wa, watiitira chinhu chinokosha well done my girl zvino gown rako rei rakadiko mwanangu tiita kanyaya Iye wakati madhirezi asina ruvoko ha nhai vasikana I, asi I, ndanyanyo chembera zvokubuda mufashoni kudero here dhirezi racho riye risina ruvoko totally rimwe zamo riri kuzhe uku ruoko rwakanaka ha ndanyanyo sarira zvoku, zvoku, zvokusa, kusarira kana kuti chii Amupungutisana maifowadzana dei taitenderana kuti musi wemuchato mwanasikana pfeka asi muchiona kuti we are quiet about it nokuti isu pachedu vamwe vacho tinopfekawo saizvozvo unoona mai vechikuru kana watova mai watova mai zamo unoitei bhezi risina ruoko haa ini chero uyu wava kumba kwake uyu ndomuti nhai mwanangu ko ruoko rwuripiko Saka zvakatikomberedza zvakawanda. Takakomberedzwa ne equal rights, mental Self self yonyaya kutaurwa saka takomberedzwa nokuzvifunga ndiri murume pachangu zvatikomberedza ndikazviziva samai zvinondibatsira ndogona kushanda mudetail yazvo ndaona nguva yangu yapera aah ava vanhu vakaresva kuverenga ndofunga handichavaverengi namamiriro aita nguva huyai ndingoita go through kuti aah tinogona kugamuchidzwa ne, ne, apa ndati tinogona ku, kuvhiringidzwa nezvatakakomberedzwa nazvo zvenharaunda, environment, asi tinogona kugamuchidzwa zvatinenge takafemawo mukuberekwa. Saka mai ndofanira kuzviziva. Kungoita shungu dzatatichiita pano tichinamata zvinogona kubetsera, zvinogona kusabetsera. Kana imi mukasaziva chokunanga, ndikangotora zviri kunamatwa noyo, hee mweya worudzi, pane pamwe paunotodzinga mweya worudzi. wokufuma, nokuti imwe nhambo muchingotsiura mweya, muri kutsiura mweya wepfuma, wamabhizinesi, nokuti hamunangi chinhu chakanaka. Saka ndiri kuti, zivai zvamakagamuchidzwa. Zviri clear kuti kana totaura pamusoro pondodini, munoziva zvamakagamuchidzwa. Mavhiri aya amakanyora, mashandisei kuti uyu akagamuchidzwa chii. Tomboti mwana wamuri kuchengeta wamusina kubereka, zivai kuti vhiri rake rine zvii zvinorema. Unogona kuva wakagamuchidzwa kutya, mbengano, kuroya, un'anga, mwana wakamitiswa makumbi, wakagamuchidzwa uroyi, wakagamuchidzwa zvakasiyana siyana, wakagamuchidzwa nyangwe urombe. Zivai zvakagamuchidzwa mwana wenyu pamwe wakagamuchira kusadiwa kuya kwandareva. Kana makanzi ibva pano nekatumbu kako Mwana ari mudumbu wakabva akati kwakwa achiti baba havandidi baba havandidi saka uri unozvarwa nekakusadiwa saka ive ini vhiri rinoti mwana wangu akafema kusadiwa zvinokubatsirei paku actor nekuti munoziva zvakafema mwana wenyu saka vhiri rikasiyana siyana zvinokubetserai kunanga chakarurama chii chakafema mwana wamakagamuchidzwa mwana wamuri kuchengeta wakagamuchidzwa zvipi Wenyu wakabva muchidzwa zvipi. Bennie munoweka zvine direction saka ndati mukangotsiura tsiura munotsiura zvimwe zvakakunakirai. Ndachida kupa muedzaniso yezvizvi asi yaa nguva yedu ndeyapera. Varume vaviri umwe ndi Max Dukes na Jonathan Edwards vanoita zve theology zvino zvavanoziva but ndanichiitira vasina kuita. Max Dukes wanga asinganamati Saka rudzi rwake rwaStadiwa kurudzi rwechitatu norwechina rwakaonekwa kuti rwakagamuchidza vana, chipfambi, chi, kungofamba mustreet, homelessness, 310 vaiva vasina misha pamarudzi ake, 440 vaingoita chipfambi, 80 vakasungwa, 100 vakaita maalcoholics, vamwi vedoro, zvokunwiwa nedoro, 190 hanzi vakaita ma public postutes vokudana kuti mahure pano marudzi ake awo. 60 vakaita ma habitual thieves vabii vemhando yapamusoro. 20 hanzi vakaita ma professionals asi only 10 ndovakaita ma professionals zvakanaka. 10 ava hanzi vakaitira mujere kureva kuti vanhu 10 chete ndovakabuda pa 4 generations. dzomurume wako vamwe vose zvaiva zvigonyoloro kureva kuti zvigamuchidzwa zviriko asivo Jonathan Edwards wainamata zvokurevesa pama descendants ake kusvika fourth generation hanzi 300 vaiva vafundisi 100 hanzi aiva ma college professors 100 hanzi vaiva ma lawyers 60 Hanzi aya ma authors of good books 60 vaiva ma physicians, ma physicians vari pamutsoro pama doctors 60 aiva ma judges, 14 aiva ma university principals, one waiva, three vaiva ma university congressmen, vaiva vanhu vaya vaiva ma MP, three vakaita ma mayor amadhorobha makuru, one wakamboita vice president, one akaita chaplain, one akaita treasury we usa Vonaiwo zvakaitika, kureva kuti zvakanaka zvinogamuchidzwa. Tiri kuti mai vaka, vakangwara vanoziva zvakagamuchidzwa mumwe nomumwe wevanhu 15 vari mumba mavo. Indai munogara pasi munoita zvinhu izvozvo, zvinoshanda. Mai vodini? Regai ndimanye nazvo. Chokutanga, mai vari mumba mavo kana vakaita tendeuko yezvokwadi, vanorudunura Zvakagamuchidzwa munhu kurudunura sejuzi nokuti wakatendeuka zvechokwadi, asi zvikangawo zvakupfeka regalia hazvirudunuriki. Chimuzukuru chiya mauyire achakaita, kana chitete chiya chamakagamuchidzwa, kana zvichifanira kurudunuka, tongototendeuka zvomoyo wose, zvimwe tozosiira Mwari. Hazvirevi kuti hapasari chinova chakaipa. Tozosiira Mwari. Chechipiri, kana ndatendeuka, eh, zviya zvinotaurwa neShoko raMwari ndizvo zvinoitika, kuti ndinorova vanoda kuzviva zvababa vavo. Asi panozonzi, Asi ndinoitira nyasha vane zviuru zvamazana. Vanoita sei? Saka imi ndopomobata ipapo, kuti, Mwari, uyu mwana uyu, ndaona vhiri rake, wakafema kusadiwa, asi nokuti ini ndiri umwe wezviuru zvamazana vanokudai, Ndoda kuti zvigurwe nemi. Mwari vanozviita. Saka point iyo inokosha kuti chakaipa chiripo chakagamuchidzwa mwana asi ini ndiri umwe wezviuru zvamazana ndokutogara ipapo zvotoitika. Saka tendeuka yezvokwadi. Kurarama chiKristu chinoonekwa novari mukudendenedzwa. Mudendenedzwa muya ka mune basa. Murume urimo ngaawone kuti imi munowanamata. Uye uya murume usina kunaka uya Ngaaone kuti ini handina kunaka asi mai vari muno ka mumba muno muri kupisa naJesu mumba muno muno kupisa naJesu asi mukati benzi racho rauya imapopota benzi kwaro nderipi mapenzi maviri asangana musa ndiri kuti munorama chiKristu musanyomba murume nenyika nesocial media kuti unondidini Uchati zoto. Maudza ani? Nhai maudza ani? Saka ndiringoti rarave yechiKristu asi kana zvii zvamunonyora pasocial media pamusoro pababa vari kumba kwenyu vaya ah kuvanyorera pasocial media hamuoni kuti moita zvinhu zvakapata ah idai vana vose idai vana vomkwasha idai vana vomwanasikana Hey munodirei woyo uyu. Idai unouya ne sugar 2 kg mugoda unouya ne carton. Uya wamunogara naye full time ndiye unovharira n'ombe. Haauisi zvake mari asi ndiye unovharira n'ombe. Uye ndiye unoudza vari kuchirungu kuti marwara. Saka une basa guru raari kuita pamba ipapo. Saka ndiri kungoti kana muri muKristu wezvokwadi, mhai, idai vana vose. Vazukuru, idai vazukuru vose. Chimwe chikomana chakangoti kuna mai vacho, mai vacho vanga vari single mother, saka ndaitaura naye ndikati, Mwanangu, unopota uchiendesa muzukuru kunoona mbuya vake, nokuti una anambuya vaviri. Saka zvekuti avo nembuya one chimwe chinhu zukuru chedu chinoti gogo you know I have two gogos kureva ini nambuya Makotoza but I have one sekuru kureva kuti mwana unozviziva so kana ati I have two gogos asi uku ava gogo havaonekwi marevei ndokubva mwana wangu uya ati mama ndoda kuti muzukuru wenyu aende kunoona mbuya vake asi iye ndiye wakati mama kwagogo ndoda zvangu kuinda asi havandidi. Aiwa zve vana vanoona. Wakati havandidi imi vana vanoona pati uri mudumbu unoona zvino uyu otozviona wakaudza mai vake kuti munongonditi ndini asi gogo havandidi kana vabheka gogo likes backing asi vanopa vana va vatete nhingi ini havandipi she does not love me idai vazukuru vose ndobasa ramai. Idai varoora vose idai vazukuru vose idai vabereki vose hee idai mai vomurume idai mai vakakutumburai idai vose hakuna vasina muromo weshuga huye hapana vakaita four months vakangoitawo nine months hakuna mai vanokosha kudarika vamwe Saka ndiri kungoti mai vaya vari vechikuru ngavatokurudzira mwana wavo kuti zvino zvawanditengera dhirezi ko severa wavatengerawe zvino imi munozoti unopedza mari nawe unofwa wakaendesa mari yepfuma imi kani vana mai vari pano vane zera neni navakuru kwandiri regai mwanasikana wenyu mai vake vatengerwevo. Mbuya ekuendwe ku Christmas kunongouya kwenyu ndokuneiko all roads Chinhoyi all roads kwaChivi haa kana mwana wenyu mwana wenyu mwana mwana wenyu chero Christmas achingouya kwaChivi munofunga kuti Bhohera hakuna vanhu. Bvunzai mwana wenyu kuti, Makamboenda kuKrisimasi bwehera here? Kana akati kwete, woti, Kana musingaindi kunochi musauya, nokuti ikoko kuna vanhu. Vanamai vari pano munodzidzisa vana venyu kuinda kuKisimitsi kwanaambuya. Itai vaKristu vari pano vanamai kuwadzana. Kisimisi ngaakuende kose. Vana vanoti isu tikaenda kuCouples vanototi tikaita pa tikaita Easter handei kwaChivi all roads leads to Chivi, tikaita Heroes all roads leads to Chivi, tikaita imwe holiday all roads leads kuChivi. Ko bhoyera hakuindwe? Ndobasa ramai. Ndobasa renyu amai ndobasa renyu amai handisi kutaura zvinhu zvokudenga nhai eh ini njere dzangu dzakutondiudza kuti maneta though ndisina zvangupedza eh asi ndiri kuda kuti kana muri mukristu wezvokwadi basa ramai pamhuri bvunzai mwana wenyu kuti wakapedzisira kuinda shuga kuendeswa shuga riini kwatezvara akati handichazivi musaramba mongodla Chimwe chinopanakidza mai. Hallo. Toita sei? My goodness. Wende zimai mwana. Hey. Ya, nokuti nguva ichapera. Ah, pamba panofanira kuva nemirairo. Pamba panofanira kuva mune mirairo pakuzha kukwazisa vanhu pamsoro pamanamatiro, kushanda basa, kukoshesa vanhu, kukoshesa maid. Pamba panofanira kuva nemirairo. Moziva vana vatinoti ama 2K mai vacho vakafa eh. Ama 2K havamborosi vanhu vamwe vacho. Ukapinda unonzi iwe kani ndimai gwemende vamhorose iye ane 16 years unonzi vamhorose kureva kuti haana kupiwa murairo wekuti musi wechitatu kuselgroup kwedu takaita nyaya yemirairo tikati mirairo pamba ndeyekuti kudii vakatotaura vana vadiki vaivapo kukwazisa vanhu kugara pasi kusaita noise vachingotaura zvine sense kumba kwenyu hakuna murairo zvese zvinongoitwa Mwana wenyu une 16 years unomukana 10 Kwai sisi holiday unoda kuzorora Holiday ndeyekuti azive kuti mumba munotsvairwa Sadza rinobikwa ndokuti asaita matukei 16 years unofanira kugona kuwacha, kubika, kutsvaira mumba, kumhorosa vanhu Kana wenyu asingazvigoni ndiye une dambudziko Haa zvokuti kwai vana vamazuvano mwana wamakabereka usingabiki sadza Haiwa vasikana musavaita mazai ka. Haiwa haiwa saka ndirikungoti ivai nemirairo pamba tsiurai vana mumba ngamuve na yes na no robot chairo. Rina yes rina wait asi imi wenyu mwana unongoita zvese zvese azouya kwamai gwemende unoda kukwira ingwe pamusoro pe sofa achipaita mubhedha kana kukwira pamusoro pe coffee table Mwana une four years Mwana une four years unonzwa no Vanyori vanotenderana kuti mwana une four years, five years unogona kudhirowa mucheche akagara achingotaura mbichana muchimudavira Kukwira nokudzaka hakuzi kungwara i in discipline Unohwa vachiti kwai ende unomhanya achibata mic achidisturber vaimbi kwanzi wakangwara Iti haana murairo. Mwana unofanira kunzi no. Vasikana vechidoko rongedzai vana. Mwana ngaanzwe no, ngaanzwe yes nokuti ndozvakarurama. Tsiurai vana. Hazvinei kuti unochema. Huyai nditaure izvozvo. Kuchema hakuurayi mwana. Hallo. Kuchema hakuurayi mwana. Vanyori vanototenderera James Dobson, the late Myles Munroe vanototaura kuti vana vanochema as a weapon. Ree riri didi. Akangochema zamupa zve. Akangochema kwai mupei chaanoda. Regai acheme haafi. Haafi regai acheme ndovanotinetsa at 21 vachida kunzi zvose hongu hongu. Kurudzirai vana kuita chakanaka endai kuchikoro kwavana farirai zvavanoita zivai shamwari dzavo kana ane chakanaka chavaita tendaiwo kuti waita zvakanaka Muroora akauya nesiwiti itii mazviita. Mukosha akauya nesiwiti itii mazviita. Haikona kuti chii chawauya nacho ichochi? Tendai zvose, kuwanda nokushoma kwazvo. Kana nyangwe afoira, pane zvituko zvisingauyisi number one. Nyangwe mukamutuka haiuyi number one. Bvumai kuti hamuzivi zvose, saka dzidzai zvamusingazivi. Apa ndopanouya kuti dzidzai all stages dziri muvhiri renyu. Saka mukana wokudzidzisana izvozvo hatina. Asi imi dzidzai zera riri muvhiri renyu. Ndozvinozoita kuti mu acte zvine zivo. Bvumai, dzidzai pamusoro pe homosexuality not yavako, drugs, chikafu chakanaka, dzidzai Kuti tigobatsira vana, taridzai mufaro neshungu nyangwe zvinoita vana kuchikoro kuti zvigofamba zvakanaka. Gamuchirai kuti zvamunogona imi saamai, muroora wenyu haazvigoni. Munoziva ini zvandaigona ndine nhumbu, kuziva wangu haazvigoni. Kwete kuti handina kumudzidzisa asi pane zvimwe zvatofanira kugamuchira mamai echikuru. Ini ndaigona kuinda kumunda nemimba ndakabereka mwana kumusana. Avo akazvagwa izvozvo akazviita inobva. Saka gamuchirai kuti zvamunogona imi iye haazvigoni. Iye wakati. Varoora vechidoko Varoora vechidoko muri pano? Gamuchirai kuti pane zvamusingagoni. Imivo, gamuchirai kuti pane zvamunogo, zvamusingagoni. Asi gamuchiraiwo kudzidza. Kuramba muchingoti aais ini I, I worry about self. Uchikonawo kubika sadza? Aiwa, izvozvo hazvina excuse. Munobika sadza as if mamona nechipunu. Aiwa, monai sadza. Mai amufadza mazhinji anodza mbodza. Nokuti harigubikwi zvakadaro zvamusingazivi gamuchirai kuti zvandigoniwe izvi izvi ndidzidziseivo asi isu we must not expect too much of them simba ravo neredu nokuda chikafu chiriko haa rasiyana saka vuyai tigamuchirane saka mai voga voga yananisai mhuri yenyu regererai kumbirai ruregerero namatai shoko musituation dzavana venyu Vaya vari museko. Hanzi vanhu vangu vanoparara nokushaiwa zivo. Tsvakai zivo nokuti muri amai. Tsvakai zivo kuti kwenyu kumba koda kunamata tichitsiura zvipi sezviya zvandataura. Vamwe vari mushoko raMwari vane zvavakaita zvinotaridza kuti zvinoshanda. Mai vaKing Lemuel aya Bhaibheri haritiudzi kuti vaiva vakadzidza asi mwana wavo waiva mambo asi vakazviudza kuti mwana Ndichagara pasi ndichimuudza kuti mukadzi wakanaka wakaita sei nokuti ndivo vakambonyengwa saka ndivo vakafanira kugara pasi nomwana. Vana mai vavana vana vava nezera iroro garai pasi navana vakomana navasikana kunyenga kwakanaka kwakadii kunyengwa kwakanaka kwakadini kana musingazivi ndozvamunofanira kutsvaka ruzivo pamusoro pazvo kuti nei iye mwana unodzidziswa kuti kudiiko kana zviri zvokunyengwa izvi Nokuti ndobasa renyu vamwe mai vakazviita zvikashanda. Vakamuudza kuti mukadzi wakanaka wakadini. Mukadzi waPirato haana kuita zvedzidziso wakaita usiku hwose achinamata Mwari vakataura naye akatsimbirirwa akaendisa shoko. Zvokuti Pirato wakateerera here kana kuti haana it's not my business saka wakanamata. Eh mbuya Loice NaMama Eunice. Shoko raMwari rinoti, Timoti unorangarirwa nokuda kwokunyengetedza nokutendeuka kwokutendeka. Asi zvakabva kuna mbuya namai, kureva kuti mamai maviri anga ari pano apa vanogona kubudisa mwana unotya Mwari. Mababa pasina, nokuti zvinonzi baba vaTimoti hanzi Bhaibheri rongoti vaiva muGiriki. Ini handina zvimwe zvandakawana hangu, ini handaita theology, asi izvozvo ndakazviverenga. Kuti hanzi vaiva mugiriki full stop. Saka mai namai ndovakaita kuti Timoti anamate. Saka kumba kwenyu varimudenderedzi renyu riya basa nderenyu. Musadengezera vshirikadzi manzwa. Varimudendenedzi vanoda chirikadzi imi motomira sajipi. Kana baba variko. Vanababa vazhinji vamwe nyangwe vakanaka vanogona kusasimba. Pakutaura navana ini hangu ndakaita nyasha asi ndoziva mukutaura nema couples vana baba vakati zorore vanoda kujurujiwa samajuru asi zvinoda mai vanoita sambuya Eunice namama Eunice kuti vabudise Timoti moziva nyange vasiri mubhaibheri Missis Wesley mukazoenda pa Google murume wavo was an alcoholic kwete kungomwa doro chete He was an alcoholic asi vakabudisa John Wesley akatimutsira chechi yeMethodist. Vakabudisa Charles Wesley akanyora nziyo dzavo voti nziyo dzedu dzimwe. Kureva kuti zvinogona kuti pano paite vana mai vaviri vanoita saMrs Wesley vanoti Mwari kana vakazvigona neimwe mai ini ndiri pano. Asi zvabva kuti maziva zvose zviya zvatataura. Mukazvitevedzera, Mwari vokudenga vanotibatsira kuti vazobuda joni. Asi zvazvinoda to close ndezvokuti amai mubvume nokukota shaka raMwari kana muchiri mozaka muchinamata quote God's word. Musanamata zvenjere ka muchinamatira vana fear muchinamatira kuti vachengetwe. Namatai muti Mwari mushoko renyu kuna mapisarima munoti vatumwa venyu will surround those that fear him imi komberedzai vangu vana. Papisaimi 103 vhasi 17 ndoiziva nechirungu inoti the faithfulness of God and the righteousness of God is towards those children children whose grandparents love God pakaita chembere inoda Mwari hanzi kutendeka kwaJehovha nokururama hanzi kuno kunobva kwaenda pavazukuru vavo saka vana mbuya kutendeka kwaJehovha koda imi Could that best God kuti ndozvamotaura muchoko raMwari saka ndiri kuti zvandataura zvinoda zvinoda kuti imi munamate muchikota shoko raMwari Genesis 21 vhesi 13 inoti Mwari vakati kuna Abrahama ndoda kuita Ishmael mwana waHaga rudzi rukuru nokuti mwana wako Mundoiverenga kuzva pandakaiverenga ndakati wow saka ini handine vatova vangu vana ndoti Mwari nokuti kuziva mwana wangu Zvokunaka kwake haisiyo nyaya asi because she is my daughter. May grace follow her. Ndobasa renyu kuti nokut makati kuna Abrahama muri kuropafadza Ishmael muchimuita rudzi rukuru nokuti mwana wako. Saka imotobata iyoyo nokuti iyi nokuti mwana wangu. Ende iyeye Mwari vakatendeka vanotevedzera zvavakaita zvekuna Abrahama. Genesis 19:27, 29. Inoti, Zvino Mwari vakarangarira Abrahama, vakabudisa Roti muSodhoma. Bhaibheri hariti nokuti Roti wanga akarurama. Rinoti, Nokuti Mwari vakarangarira Abrahama. Mwari ngavatirangarire vasikana. Vana vedu vaya zvigomwororo. Mwari vangarangarira isu.